Лилия Гибадуллина. Кем ул? Миңа калса, ул хәзерге вакытта иң популяр язучыларның берсе. Шуңа карамастан яхшы хатын һәм ике бала әнисе. Исәнмесез, Лилия апа, ничек кәефләрегез? Сәлам, Алия.
Аллага шөкер, әйбәт бар да, үзең ни хәлләр? Ярыйсың.
Иң беренче итеп минем сорауны бишенче гомер турында бирәсем килә. Бу идея сезгә ничек килде? Бу образларны каян таптыгыз? Э, минем ике улым бар бит инде менә әйтеп үттегеме? Э, аларга мин аларның татар телен белүен телим. Ә э, телне китап укымыйча белеп булмый, әдәби әсәр укымыйча бернинди телне дә өйрәнеп булмый. Минем инде аларга татарча китаплар укытасым килә күбрәк. Ләкин, ни кызганыч, менә аларга безгә кызык булган китаплар кызык түгел. Аларга бүтән төрле кирәк, аларга җиңелрәк тел белән кирәк, ниндидер бүтән төрле сюжетлар кирәк, теге борын-борын заманда дип баштан укып үскән әйберләр, без укып үскән әйберләр аларга кызык түгел. Мин э, шуңа күрә берсендә тоттым да, Болар өчен әсәр яза башладым. Туктар мин итеп, үзем язым әле. Язам, язам да, мәсәлән, бер бүлеген яздым да, ул бит инде бүлекләп, кыска-кыска бүлекчәләр белән. Укырга бирәм. Кызыкмады инде тегеләргә сериал кебек. Болар кызыксынып киттеләр. Шуннан тагын язам. Үтте көн саен түгел инде шулай әллә нигә бер. Болар кармакка каптылар инде, кызыксыналар, укыйлар бит инде. Шулай итеп язылып китте ул. Берсендә ни өчен псиләр каян килде дигәннән, хәзер минем максат бит инде балаларны татарча укыту. Теге шундый төп максат. Болар нәрс фәкать татарча укысыннар дип яздым инде мин аны. Инде теге тәрбия биреп, акыл өйрәтеп, тегеләй булма, булай бул, алай итмә, булай ит итеп түгел менә Гап гади минем бер максат ди, болар татарча укысыннар, аңлап укысыннар, кызыксынып укысыннар. Берсендә очрашуга бардык каядыр, җәй көне сәләт алан лагерына, бугай факел абу белән, факел сатин белән. Факел абу шунда балаларга бер сүз ычкындырды инде. Нәрсәдер анда шигырьләр, көмеш шаңгыраудагы шигырьләрне тикшерә идем инде ул, шуннан китте ул сүз. Песи турында һәм дин инде ул дин балачага песи күрсә бетте инде ул бала дигән сүз җөмлә әйтте дә ул менә шул җөмлә миңа этәрик шул инде күрәсең туктарым диде песиләр турында языйм әле чөнки минем малайларым ул вакытта песи сорап песи артыннан куып песи белән кызыксынган вакытлары шуннан уеннан чыккан уймак дип әйтимме менә шундый хәлләр ә сез шул бишенче гомер повестеннан канәгать калдыгызмы
Ничек дип әйтсәм, дөресрәк аңлатырмын икән. Аны минем үземнең улларым укыды, мин максатыма ирештем. Бу яктан мин канәгать. Икенче яктан ул максатчан рәвештә бит инде бик гади тел белән язылды. Кыска-кыска җөмләләр белән Анда теге мин татар теленең бөтен байлыгын да биреп бетерә алмадым. Ул теге без укып үскән әдәби татар теле дә түгелдер, түгел ул. Шуңа күрә мин ул яктан канәгать дип тә әйтә алмыйм. Ләкин канәгать шуңа бу әсәр турында инде яшүсмерләрдән, балалардан уңай фикерләр ишетәм, димәк, алар укыйлар дигән сүз. Ә менә сез бит инде гади авыл баласы, гади гаиләдән. Кайчандыр уйлаган идегезме, менә шундый популяр шагыйрә булырмын дип?
Мин үземне дөресен әйткәндә популяр кеше дип, популяр шагыйрә дип исәпләмим дә. Популярлык дигән әйбернең дә аның бит инде үз Белмим, ул, ул турыда уйлаганым да юк, теге максатым да ул түгел. Ләкин минем язасым килә иде. Мин шагыйрә булам, шагыйрь булам дигән хыял ул мөгаен минем күңелдә шул 9-нчы, 10-нчы сыйныфларда барлыкка килгәндер, дөрләнгәндер. Алдый хыялым бар. Ә менә Лилия Гибадуллина шигырьләр, повестьлар язганда Ул бүлмәдә бер үзе генә булырга тиешме, әллә бу мөһим түгелме? Кайда булса да язылсын. Бер үзе генә булырга тиеш. Бер үзе генә булырга тиеш. Теге бүленеп, мине анда йоклап, монда йоклап. Алай яза алмыйм мин. Алай бер көндә яза алмыйдыр инде. Миңа тынычлык кирәк, аерым мөхит кирәк. Шулай. Мин шуңа күрә күбрәк төнлә язам. Менә сезнең эшчәнлегегез, иҗатыгыз гаиләгә урын калдырамы? Комачауламы? Вакыт табыламы? Минем төп эшем, төп эшем минем гаиләм. Минем төп миссиям гаиләм дип саныйм мин, шулай дип яшим. Һәм инде гаилә, үземне гаиләгә багышлаудан тыш, малайларны тәрбияләүдән тыш, тагын иҗатка вакыт бүлергә тырышам да. Һәм бу килеп чыга икән, мин аеруча бәхетле. Ә менә сез бит әле шагыйрә генә дә түгел, сез журналист та. Менә үзегез өчен сез иң беренче чиратта кем, журналистмы, әллә шагыйрәме?
Мин журналист дип, олы харф, мин журналист дип әйтә алмыйм, чөнки журналистика ул э, бик катлаулы һәм әдәбияттан, әдәби иҗаттан бик аерыла торган тармак. Мин журналда эшлим, әдәби нәфис журналда эшлим. Мин шушы журналга туры килә торган һәм журналистиканың ул журналистикага карый торган жанрларда язам, рецензияләр язам, очерклар язам. Ләкин мин тулы колачлы теге журналист дип әйтә алмыйм үземне. Шуңа күрә мин беренче чиратта үземне каләм әхәле дип саныйм, әдәби иҗат белән шөгыльләнүче. Үзегездә тагын нидер ача алмаган сәләтләр калдымы әле? Яки тормышка ашмаган хыяллар?
Кешенең тормышка ашмаган хыяллары булырга тиеш торып. Хыяллар бөтенесе дә барыбер тормышка да ашып бетәлми. Ләкин кеше киләчәккә хыял белән яшәргә тиеш бит инде. Ачылмаган. Минем инде бу яшемдә, миңа 35 яшь. Ачыласы сәләтләрем ачылып беткәндер инде. Мин мин менә уйлыйм хәзер. Әйтик, мин мин менә сезнең кебек яшьтә табиб булырга хыяллана идем. Биологияне, химияне максатчан укый идем. Өйрәнеп мин менә инде медик инде шул юнәлештә китермен дип уйлый идем. Хәзер уйлыйм, миннән яхшы гына Табиб яки анда шәфкать туташы чыккан булыр иде. Мин начар шактый ук ярыйсы гына начар түгел э, тортлар, баулы әйберләр пешерә алам, бәлеш пешерә алам, мәсәлән, әйме. Э, аннары мин э, бик ничава гына визажист булыр идем, мөгаен. Чөнки үземне Менә якын минем якын минем гаиләдәге, минем тирәдә кешеләр белән мин аларны берәр сәгать эчендә прическа ясап, макияж ясап, образ тудырып, ниндидер чарага озата алам. Ләкин болар теге сәләт диюдән бигрәк, болар инде тормышны җайлый торган әйберләрдер. Хатын кызга бигрәк тә ул теге 70 төрле һөнәр дә аз дисәләр дә җегет кешегә карата ул инде хатын кызга да кирәк. Дәрер.
Ә менә балаларыгызның да шагыйрь булуларын теләр идегез.
Без Мария шагыйрь дигән ул бит хәзер профессия түгел инде. Андый профессия юк, язучы дигән профессия юк. Ул хәзер хобби сымак кына булып кала. Әгәр аларның ул теге профессия юк дип шулай әйтәм мин, каләм әһеле булып кына, язучы булып, шагыйрь булып, журналист булып кына ниндидер матди ихтыяҗларны канәгатьләндереп булмый. Ни кызганыч бүгенге көндә. Шуңа күрә ә ул менә күңел хаҗәте ул язу. Алар иң мөһиме нинди һөнәр ияләре булсалар да үз күңелләре белән дус булып, яраткан эшләре белән шөгыльләнеп, бәхетле булып яшәсеннәр. Һәм азакта безнең близ вопрос кыска гына җавап бирергә кирәк. Шигырьләр язу әллә инде повестьлар? Шигырь.
Сезнең төп кимчелек нәрсә ул?
Ялкаулык.
Иң зур хыялыгыз?
Ой. Иң зур хыялым инде ул бөтен кешенең дәдер.